Jadi nah garing jar kita bagong. Bagong mambila dihukum ja bagong kada budi mangarasa. Samar ja umpat turut sarta mangutuk lawan nala garing. Turut sarta samar mancaci mati lawan nala garing jar kita. Ujar samar kayani pang nala garing sakalinya lihat. Lalu arjuna rata-rataan anak pandua.

Tapal batas nagara Pandawa hingga sampai di hutan Hula tadi, Sabak, Samundan, ah iya tu. Talu bacarita kadada carita nasib Ndala Garing. Kagong, napa deh, ayu kita istirahat dulu setumat di sini dah. Ini ada pohon kayu nah. Nah jadi kita istirahat dulu di sini sebentar barang. Nah, ada kalbun bejejelan terus kita liahan. Lapah sudah. Oh, mana berduit ke dede, ini jangan ada berduit kalau jampah kakak jalan tol situ mau warung kita kan. Ini kita jalan ini hutanan ke agungan ini kita bedah lagi. Jakanya kita bajalan napa ka lakon ka warung ka kuta ka apa maka babanjar ka mana ka ada jua singgah di warung. Cuma kawa masalah ka warung kita ni kawa haja pang buhan. Cuma mungkad biar kada baduit ka warung ni kawa haja, cuma balanja banar haja kada kawa. Bujur jua lah he, perkara ka warung tu nyaman haja he baduit kadang kada kawa haja ka warung. Tapi baila india nang kada kawa nini hai nang sulit ha ini sualnya kan jadi untuk sementara waktu kita manunggu nunggu kaya apa nasib kita kita bamandak disini dahulu dahan di muai hutan bawah pohon kayu ni bu kayu ganal ni kayu nang apa kah ni ni hai maka nang kada ditangah hutan kita ni han busiala ada raksasa kah ada jin kah nang apa kah eh.

Bunga mun hakun mah ku caraku hakun aku malawan tu pang dahulu. Tapi mun kalah ayu ha lagi alah manang aku malawan dahulu kada kawa hakun dimakan raksasa dikarakahnya banar ham. Kalu mun hakun jua hen yah kaagung macam-macam haja. Nah jadi kini kaagung ai lah ini kira-kira sampiyan Ikhlas haja ka ni mangawani lim adian han, umpat wan diakoni ni han sanasib tuh han, kalo pina asa tapaksa kah humm asa tapaksa kada usaha. Ada ading garing nih aku ikhlas haja jua nih ni han, kita kada salah pang nya nih han, ading garing kada salah, aku kada salah jua samar nang salah. Sambar ni mambilik kada mambibilah ka anak buah. Kuku makan kena kupukuli sambar ni jua bahaya jua kayanya. Jangan jua ka agung ai nang ngaran kawitan sajijihatnya kawitan mangatulah ni jua mir ada haja jalan jalan lain kada usah nang bapupukulan atulahan bila mamukuli kawitan bajaya haja. Nyambung ai ayuha ka agung ai dahulu kita. Ih kita ni nang kupikirakan nang kaya apa nasib Dina Yusabedre ni hen. Maka di dalam Dina Yusabedre tu hilang, dasar bujur hilang pang. Cuma nang mambawa ni siapa, ini nang kukirakan nih. Usihae dibawa urang kamanakah. Dingangam urang nang ngaran Dina Yusabedre tu langkar lah koni hen. As aku nang kada tatahu nang tatuduh. Heh, nasib, nasib jua hen. Ade-ade handak sugih jua. Ah, iya haja pang ini nih hen. Ah, jadi kaya ni pang sudah kita nih hen. Coba ku hatiakan diri nang Sabedra nih ka mana ini nang kupikirakan, siapa nang mambawa. Kanapa maka di nang sarikan nih yakin banar bahwa aku nang mambawa, ini nang kupikirakan. Busiah lah. Dinayusarikan nini badusta lakunnya tu. Hah nang ngaran wahini be ngaran bibinian bamadu ni inya handak di gawinya lah nah di dirinya nyahiri lakunnya tu han ngaran bamadu pang. Hah macam macam ham lah ngaran urang bamadu bahihirian lakunnya nya han. Ada kawa jalan lain jalan lain lalu dihilangakannya dinayusa badua ni. Aku banyak malihat di pili pilim lagi dahulu. urang babini dua jadi nang bini anom pas nang bini anom ni jahil bini nang tuha dimatiainya dipadahakan hilang lah hai dibunuhnya itu film pang lah ini mudahan pang jangan terjadi di sini neh ini aku asa gaya-gaya haja jua pang han busiah terjadi nang kaya itu tuh han ada kalo dingga-dingga ini han ada kalo ham dinayu sabada dinayu sarikandini dangkel aku ni han. Ini bujur tapi mun dilihat disiplin akrab haja pang di Indonesia beda dengan Sarikandi tuhan kayak bedul beding tuh mana ngaran dilihat dipandang saja hatinya kita kada tahu am kadang-kadang orang tuh lain di mulut lain di hati nah itu kayak lagu juga tuh Man, wanita apakah dirimu ini aja manis di mulut tapi tidak di hati aja ah kayak aduh eh Kamana jua kayapa gin Ring Agung. Umeh, maka pina sunyi di hutan ini ari malam jua hen. Wong sabuting haja pang nang di hutan ini kuirang busi ada raksasa kah nang apa kah. Jadi rupanya manurut di dalam caritanya. Lalu di situ jadi kita nah garing baistirahat di buah pohon sambil balilistaan lawan Bagong jar kita. Kadang-kadang malah garing manangis, kadang-kadang Bagong manangis, kadang-kadang basukacita, kadang-kadang tatawaan nih bagambira aja kita mahibur hati. Lalu tacarita nasib ini nah ngaran Bangbang Desa Utama Widana Dharma setelah ditundung oleh Babang Pakuati Dudhaya Durjam lalu ditundung jar kita bukan jatuh Kamana mana tidak tamajatuh di sasala pohon ini pohon gurda basyar. Talu di situ ja kita ini bang bang pisau tama widana dharma malihat lawan keadaan nala garing malihat ka bawah ujar kita nya malihat sambil marista jua di atas pohon uma inya nasibku kainiat aku jua pang nya tong. Wani lawan dangsanak kainiam kajadiannya. Lalu inya manangis ujar kita itu. Lalu malihat ka bawah ujar kita. Malihat ini dua urang satria. Lalu di sini bapikir Bambang Desa Utama, Widhana Dharma. Wah, nasibku, nasibku. Kada manyangka pang aku macam ini lihat. Wah, salahku jua pang samalam. Aku talalu angkuh, talalu berani aku lawan Darsan, aku lihat kaya niam jadinya kahandakku haja nang ku nang ku anu akan. Coba lihat, umai manyasal aku malam macam ini tahu keadaan. Tapi mudah-mudahan pang aku Dibibiasakan aku kulit, tasangkang dihigain salakaya kulit, maju kada kawa aku, mundur kada kawa, umai kayapa ini nasib kuede. Wah aku maliatit kaya ada urang badua dibawah pohon nih, siapa ini urang, ini manusia kah tanapi mahluk apakah, tapi dipandang pina lain

Kada manyangka aku macam ini. Lihat. Ini ku kalau kupikir-kirakan urang ni badangsanak pang kira-kira. Umayat kararakatan. Nah, batatawaan inya lihat ramanya inya badangsanak aku maka ih nasibku, nasibku. Jadi menurut dalam ceritanya.

Satria, satria aja. Usia nang apa nih, hantu kah kagung nang apa nih. Kada mungkin hantu kaitu he, hantu menangis deh he. Ada am kalo menangis he, inya kalaparan kah lakon itu he. Kada melihat kita nih makananku, inya kahimungan nih menangis inya lakon. Kadada urang kahimungan menangis itu he, ada he tangis bahagia. Macam-macam jua gading-gading deh he. Satria satria siapa di bawah lihat pon wah kayanya ada urang urang itu urang jue ada urang halus urang halus urang halus kenapa jadi disebut urang halus nya awak halus nya gena urang gena sampian siapa paman. Nah, ada orang jua ka agung ai dah. Ai ngaran ulun kah? Iya, paman. Ngaran ulun nih banyak ngaran. Ada ngaran mingguan, harian, bulinan, lawan tahunan. Ngaran mingguan nitu namakan LLC. Apa itu, paman? Ranjau-ranjau cinta. Itu pang siapa nang Nah ini, ini dang buak siapa ka samalam lapas nih. Uwuy bungul ada jua nyambat aku buak nih deh. Ada ini dangsanak jua nih kan, ngarannya Bagong. Yah, sampiyan tadi paman. Sampiyan tadi ngaran siapa? Aku nang bangaran Bambang, Prisa Utama Widana Dharma, Paman. Umm, lai. Lalu uma apa di atas situ manaik ram up? Di atas situ beganan aku ni basamidi kah, beapa kah di situ? Paman, Ai jangan sapaman-paman lah, di mati urang aku tukang pinto kayni, Hen. Mati urang aku tukang sayur. Yah, siapa nama sampiyan paman. Nang bujur-bujur haja paman. Ai Nalagaring ngaranmu Nalagaring. Nalagaring, humm Nalagaring. Urang mana sampiyan paman. Urang Pandewa. Hadang tuh jadi sampiyan nih maba disitu. Macam ini Nalagaring. Aku dahulu kala beberapa bulan yang lalu pan manja terjadi patah peperangan. Ini aku handak manjadi raja penutup, handak manjadi orang terpilih Lalu di situ aku minta ijin lawan dangsan aku, aku handak maninggilakan paratapan. Jadi jar dangsan aku jangan, lalu aku bakakarasan di situ. Lalu tarjadi paparangan aku lawan dangsan aku saurang. Uma eh, lawan dangsan anak saurang maka bakalahi lah eh. Ada-ada eh manusia wayahini dangsan anak ti buyu bakalahi. Nya ngaran jahat baik ngaran dangsan anak, dangsan anak ai hudihan. Jaka bakalah saikung ngarannya eh. Yah mimang salah aku jua pang, umpama nalagaring. Ako kada ma kada manurut lawan parintah dangsanak kuliat ako manantang macam macam lawan dangsanak ko lalu ako di tundung nya pas sampai di sangkut di atas salah salah pohon kayu um jadi dengki lah eh uma eh maka lawas lah di sini lah lawas nah lah gading makan pa napa nang di makan.

Siapa lawan ini tu. Ini nah lagi ring lah macam ini. ini pina betukan sedikit nah lah ha. Malam haja pina lawas kada betamuan ini hen. Ah samalam haja mantuk bigas jua hen. Manggah samalam hen. Kira-kira tadi sepuluh kulak sana lalu manggah jua. Wah paman macam-macam sampian paman. Ai jangan sapaman-paman nah lagi ring ja. Iyah nala garing. Jadi sampiyan ni urang mana? Ulun urang paratapan, urang urang susah. Ulun anak tuli pandita paman. Tapi kawitan ulun sudah pajah at pamarang raga. Lalu kami tinggal bedangsanak, tinggal bedua baring haja lagi. Jadi kami kada rakat bedua bedangsanak iam sampai macam ini keadaan lihat. Nah, kayak itu leh. Ah, makanya orang tuh bila bedangsanak tuh berakat-rakat sedikitan, jangan behual behualnya bila sudah. Tapi nang ngaran wahinilah Kawitan kadadaan lagi. Jangan banyak bahuhual badua badangsanak tuhan. Takanyang pang babagi harta bagi sadidikit saurang. Handak bahuhualan haja. Kada bagus dipandang urang kaituhan. Iyah nalagaring. Aku manyasal nalagaring. Manyasalnya mun sudah tasangkut di atas kayu kaitu ah. Aku lihat. Bahagia aku malihat ini lagaring rakat badangsanak lihat aku maka tabantur lawan dangsanakku saurang. Kada manyangka pang nasibku macam ini. Nah jadi nah lagaring demi ini aku nah batanya nah lagaring ini urang mana garang asalnya. Ulun disini urang asalnya urang pandawa urang madukara. Lalu nah lagaring kanapa sampai macam ini kanapa maka sampai kesini. Nah ini kisahnya pun han. Dahulu tuh Raden Aul ini ditugasakan jaga di Nagara Amarta. Pas kebetulan Raden Arjuna. Ya pemimpinnya Raden Arjuna di situ. Arjuna nalag haring, hmm Arjuna ngaran pemimpinnya. Jadi ulun ini ditugasakan di situ di menjaga di karaton tuh. Lalu setelah itu tu kanapa Dinayu bini Raden Arjuna ini hilang Dinayu Sabadra nih. Ha jadi hilang, hmm hilang. Lalu nala garing. Ha jadi ya ulun dituduh tadi manyuntan, dituduh mambawa lari. Padahal ulun sadidikit kadada mambawa lari han. Hayai ulun dihukumakan, disiksa, dipukuli sagala macam, dihina ulun, dicacimaki sagala macam, eh ngalihi dah. Kada kawa dikisahakan lagi ulun ha nang perkara pukulan-pukulan tu. Mun ulun mah perkara dipukul itu ya kada apa-apa jua pang kan. Jar anu kan ngaran dipukul-pukul tu kada bisa berapa bagi ulun nang dihina ni nang paling sakit kan. Kalau dipukul bisa. kada jadi kada manjadi beban bagi ulun han. Ibarat akan luka luka di tubuh dapat diubati, luka di hati mungkin terbawa mati. Nah ini soalnya kan. Umai nah lagi nih, hmm kaya itu pang sudah kisahnya. Kisah akan tuturakan bujur-bujur nang lagi ring, apa nang terjadi nang lagi ring. Sayang pang aku kada kawa mambantu ikam Nala Garing. Aku handak mambantu ikam Yat, kasian aku malihat ikam badua Nala Garing. Ih aja kami nindihan. Ai jadi kami tu dihukum uleh lalin Arjunahan. Aku dipukuli jua, Ka Agung dipukuli jua. Jadi jar Radin Arjuna, tinggalakan haja nagara Pandawa ni jar. Jangan di anu-anu lagi, jangan di sini lagi jar. Nah jadi jul ayu ai kalo kami tinggil akan nang gede pandai jua. Lalu sampai ka sini kami bajalan han ini suanya kan. Iyah nala garing umai kasian lat akuan ikam nala garing. Jakanya kawa tu ku bantu ikam tu nah gering ai. Tumas sayang pang lihat keadaan ku macam ini nah, aku kada kubibas di seselara pun kayu ni nah gering. Kira kira kawa lah ikam mambisakan aku nah gering. Kada kawa kaya apa mambisakan mun pohon salingganalan ni tuhan. Ada pang aku mambawa gargaji nah. Nah lah garing. Ini pohon kada bisa di garga cina kering. Ini pohon kada bisa di apa-apa. Apabila di dilapas makin bapisit jaratannya nala kering. Apabila di dilapas makin bapisit ini jaratannya nala kering. Umai lah pohon apa ni deh. Mungkin deh ini akibat parbuatanku jua pang durhaka lawan dangsanak lihat. lalu macam ini keadaannya sampai macam ini lihat salah kau jua pong tapi lihat aku memohon dan maha kuasa memohon terhadap maha pencipta mudah-mudahan aku dibebasakan aku seandainya kata dibebasakan aku menyesal aku kada mau lagi kada menggawi lagi aku kada mengulangi lagi aku tubat sampai ke mati kada mengulangi lagi sakit lihat aku Nala garing, macam ini nala garing. Bagong kah nala garing kah kira-kira. Model kalau pian ada kamampuan mambantu, kawalah kira-kira mambantu aku. Apabila kau malapasakan aku dari di atas pohon kayu ni, kita ikam handak apa haja ikam bapadah lawan aku, ikam kubantu habis-habisan. Nah. Ada bantuan keagungan ini bacakan kita nih nah. Ada bantuan he. Ya ya. Tapi nang tajeret itu juga he kayak apa membantu he. Aih. Ah ini masalahnya kan masalah mem Nalagaring Bagong. Kira-kira adakah kemampuan Bagong? Nalagaring gak membantu? Aku mamohon nah, Nalagaring Bagong ni mungkin ada mambantu kawa mambantu kira-kira. Coba tulung bantu aku Nalagaring. Bagong kah siapa kah? Bantu aku Nalagaring. Aku yakin ikam badua ni kawa mambantu aku. Nah, kayu ai dah. Ayo Kagung, basisiap sampiyan banar pacul dahulu. Napa ini nih?

Nah, mulai sakarang aku jangan disabut lagi Bagong. Akulah nang bangaran Sang Hyang. It Sang Hyang Ringgit, ujar kita. Iniam bila aku manyabut aku Bagong kada kujamin kasalamatan. Aku nang bangaran Sang Hyang Ringgit. Atau jadi bila manyabut aku Bagong kada kujamin kasalamatan. Adibas, kala garing. Pon, eh dasar langkar jua dah senakun ini hen. Hmm. Nah jadi tunggu sepanang ikam. Dia mini aku matasinya. Satria, satria. Nuningnya senikah paman. Paman siapa ini sampian paman. Aku nang bakansang yang ringgit. Pacul paman. Oh tunggu sepanang. Dimini ku pacul, dimini ku rabahakan ini pupuhudan awas sekarang. Jadi rupanya manurut dalam ceritanya, lalu di situ lagi jar kita, ini Sang Hyang Ringgit Adra Pitaraga aslinya Lui Bagong memacul merabahakan itu pohon kuda besar lalu rabah jadi di situ bebas nampar Bang Bang Adi itu Bang Bang Desa Utama Widhana Dharma Nah, ini mah kaliat paman ya macam ini. Sekarang ulun sudah bibas paman. Ulun banyak baja mengucapkan terima kasih paman. Ayo ka Agung, babulik ha pulang. Lah, babulik pulang lah he. Yah, tenaga ese pulang pakai ha lagi. Nala garing pon. Nah, sekarang lihat. Aku banyak-banyak mengucapkan tarima kasih lawan ikam Nagering. Ikam kawa ikam kawa mambiusakan aku Nagering. Inya ka Agung tu batarima kasih lawan ka Agung nih tuhan. Kamana paman Sang Hyang Ringit tadi Nagering. Kada tahu jua kamana ka tadi han. Bagong, uy ada jua he. Yah Bagong, kalau macam ini Nalagering. Sudah kalo macamin lagi ni. Kita kada banyak pander lagi. Sakarang kita ka nagara Pandawa ni lagi ni. Kita berangkat lawan dia ko ka nagara Pandawa. Um eh, kada ku parlu lagi ka situ. Akhirnya bahujung ka nagara Pandawa. Tapawa-tapawa Raden Arjuna ja Raden Arjuna pulang. Sabakas pulang pajangan, sakada kuhakun bagana situ manjari panyakit ka sido. Nala garing, tanang ikam urusan nala garing, bila ada apa-apa aku nang batanggung jawab nala garing. Eh, mun kaya itu ayu ai kita barangkatan nah. Jadi manhuruti dalam caritanya. Lalu di situ ja kita nala garing bersama-sama Bagong, bersama Bang Bang Wisa Utama Widana Dharma berangkat manuju ka nagara Pandawa. Ah, ya. Ah.

Ikam, jar adin Arjuna, naka ikam jangan datang lagi, datang pulang ah sakit tenaga ring ni kada batahayu ha. Ayu bapa ni lain bapa wahini ni bapa. Aku bapa datang pulang tu karana aku kada salah. Ayu damian ayu bapa kita. Jangankan adin Arjuna, ba bapa kada niku.

ayuhan lagi kemana eh bapak juga ngalih beberapa witan kedua ada memilih pilih anak buah nilihan di bapak aku anak memilih mun disesalah ya, ada ah, salahnya itu di mana bukti akan lu bujur lah aku membawa apabila di Nayu Sarikandi itu Bapak dia kada mungkin kada ada kada mungkin berdusta di Nayu Sarikandi itu orang yang jujur ada mungkin Bisa jua babai salah, kalo salah palihat kaya ulina karna manusia ni nang ngaran manusia ni babai kadada nang bujurnya ada mamiliki kasalahan masing pasti ada salah babai ada hilap salahnya nang kada sangaja ka nang sangaja ka eh eh nala garing handak sakit dah tanggal mambawa kawan sia kanyil he din nala garing ini siapa nala garing ini nang. Ih ada bapa nih urang nih dah sanak tuha nih. Oh meh laga di umah mah urang sanak tuha lawan aku lain ha jua. Eh inya supaya manambah kaakarapan mana kuitan mana dangsanak kan jadi tadua. Ah lain laga nih ngeh. Emang kada paraya jua sama sakali dah enda eh. Paman, Pon. Ini siapa sampiyan pun. Ulun nang bangaran Bambang. Bisa Utama Widana Dharma paman. Oh inilah. Yah paman. Tujuan sampiyan kasini pun ulun handak mambalasakan dandam Nalagaring. Kasian Nalagaring dihukum, dipukul kada bati mangarsa. Kasian niat Nalagaring lawan Bagong. Bah. Bulik ka sampian buhan. Sampian kada tahu kisahnya lagi buhan. Paman, ulun sudah tahu kisahnya paman. Nah, icuk haja ni lagari wani datang mun baupahan salahnya adang dah aku malapur akan raden arjuna ni han. Yaya raden arjuna, kakang semar. Kada apa kakang. Itu nah garing datangan pulang liat. Wah datang pulang. Tinggi datang pulang nah maka bebau upahan doh eh. Ah maka kurang kurang pengabaran sampian doh eh kada tahan doh. Siapa itu paman. Ai kada tahu miat ngarannya nah ngarannya mamang adi bisa utama bidana dharma ujar nya han. Kakang sambar umai macam itulah kakang. Inggih, maka sampin bilingi sampian bah. Aku tu kira-kiraan urang tu kada mamaksa cirangan tu. Kira-kira mun satimpasan haja kada bulihi sampian parcaya haja. Urang seruan ni lihat tu di muka di belakang di anu tu di di jalan tu nah timbukan tu nantang haja itu. Nah mutur ambulan liwat pun han. Kakang Semar, iya kakang. Ulun bila mutur ambulan liwat bulu asa macagaitan ha bulu awak banar wan han. Iya kakang. Ai sampiyan kakang Semar tunggu sapadang aku kaluar kakang. Ha itu ayu ha buhan sampiyan ha. Mas sampiyan bahati-hatilah. Sambil babaik-baik bapatir maka mah iam tu nah. Nalagaring pon. Inilah Nalagaring nang ngaran nagara Pandawa ini pang nagara Pandawa. Mana Arjuna Nalagaring ada itu di dalam kira-kira. Tunggu sapandang dua minit padahakan aku manunggu dua minit tu. Nalagaring, oh ma Nalagaring. ya aja bapak ya ya sampai siapa ngaran tadi pun ulun nang bangaran bang bang desa utama winana dharma paman oh mai sampian siapa paman ah ngaran ulun semar samar sampiyan bapa lawan nagaring anak ulun nagaring tu lalu kanapa maka sampiyan umpat di pihak urang nang salah paman kanapa sampiyan kada mambila nagaring lawan bagong samar nang ngaran salah pang kada wani mambila bila ulun han sak buktinya ada pun bujur lah. Nila garing mambawa itu Dewi Sabadra bini Arjuna, Semar. Mujur pun, ujar siapa Semar. Ujar Dina ya sarikandi pang kaitu. Berarti ikam lebih parcaya lawan urang daripada lawan anak ikam lah Semar. Kurang ajar ikam ass, ayu mamukul heh. Umai ka wani lawan urang tuha nih heh. Bamukul hudah belum apa-apaan lagi. Ehh handak sakit kah anak nih pajangan nih.

Umai maka samar ja kada paman lagi ai heh muka habang muha balaluan lah eh kayapa ni nek sakarang mana arjuna samar ada pon ada arjuna ada anak anak pandawa tok muha tok kumpul baritaan demi ni anak anak pandawa batanggung jawab samar ternyata arjuna pang tahu batanggung jawab samar kanapa maka mahukum nalagri nang kada basalah nalagri nang kada badosa dihukum samar. Kasian net iya. Iya sudah mengorbanakan juraga, mengorbanakan segala galanya demi orang negara Pandawa. Tapi kanapa macam ini Semar? Berarti orang negara Pandawa ini kada kada belas budi net, kada baperi kemanusiaan lawan urang. Nah, dangarakan siam ini hulu pun lah ulun mengisahakan. Ini tapal hulu air ulun mengisahakan sambil kapanasan nah. Iya Semar. Jadi kisahnya kaini. Samalam tu waktu Raden Ajunat patulak panataran maninggalakan kami manjaga di sini. Nah, jadi kami jaga itu unta guring, bagung taguring, kira-kira pitrok taguring tadi mapakah lalu hilang Dinayu Sabadra. Jadi ulun cariik, ujar Dinayu Sri Kandi nala garing nang mambawa. Ujar nala garing, Dinayu sabada tu handak dibawa Nalagaring, ujar Raden Nalagaring anu ujar Raden Arjuna manyusul mamanggil jadi tunjung maya uja. Jadi bawa Dinayu Sabadra ujar Arjuna ja lalu dibawa oleh Nalagaring jadi nasarikan ni kaitu pang samalam tu. Nalagaring, on. Bujurlah macam itu Nalagaring, kadada mambawa-bawa Dinayu Sabadra, aku haja jangankan mambawa bapandi. Masuk-masuk ka dalam haja kada wani aku balagi mambawa-bawa. Ai tu pang kisahnya samalam. Sakarang mana arjuna nang lagi anu semar. Ada di dalam tuhan. Panggil arjuna kamari. Coba suruh kamari. Yaya raden arjuna

Iyalah arjuna pamimpin disini. Yah aku arjuna kurang ajar ini arjuna lihat arjuna pimpinan kenapa maka macam ini wah apa ini aku kada mangarti kenapa data datang hamukul lawan badanku kenapa data datang hamukul lawan arjuna ikam kada manyasal kada marasa kaliat nalagering. Mana nala garing. Oh, nala garing sudah kuusir. Nala garing kada bagus di sini. Nala garing sudah kusuruh maninggilakan nagara Amarta. Kanapa maka diusir nala garing? Nala garing itu ya di sini kami beri makani sudah sagala kaparluan baju atarampi sagala macam kami beri makani. Tarnyata kaya itu pang nala garing mambalas. Liat ti bini kos sabada deh curek kulih nala garing. Sampai wahini kamana kada tahu lagi andaknya. Wah kurang ajar. Yakin lah bahwa nala garing nang manculik. Yakin pang. Dina bini kos hari kandi macam itu mangarsa. Wah berarti Arjuna ini parcaya lawan bini jua nih. Kada tahu bukti bukti nang nyata. Uhuh aku kada parlu bukti, bilanya di biniku sabada kadada lagi batin nang kering nang maambil. Biniku dewi srikandi kada mungkin badusta, urangnya jujur. Wah sakarang arjuna ikam kuhukum damini. Jaya raden arjuna, kakang sumbar. Hati hati sampianlah buhan, napa nih bahaya nih sampian bila salah salah pian bah. Kada betaha tu pang yah maksud sampiyan kakang. Aku kumpulakan hawa anak anak pandawa barataan pon. Ai kita bawa baistirahat dulu pon han. Kaina kita sambung pulang han ya. Yah kakang. Ai kita istirahat dulu han. Ah ini mohon maaf tu lo kita bila memang ada tersalah hanyar hanyar ni pambukaan pulang ini han. Jadi lawas banar hudah. An. Awan suara pina parau yu sadikit lirih han jadi kita baistirahat dahulu. Ha kaina kita sambung pulang wan mudahan ada waktu pulang han. Ayuha pun. Yah.